Mae'r arddangosfa yn ffenest siop gigydd Ponty ar Stryd Herbert ym Mhontardawe yn wledd i'r llygaid, ac mae'r tystysgrifau a'r gwobrau yn dyst o lwyddiant y cigyddion mewn amrywiaeth eang o gystadlaethau. Cigydd ifanc y siop yw Tomos Hopkins, sy ond yn ddwy ar bymtheg oed. Mab ffarm yw Tomos, sydd wedi ymddiddori erioed mewn bod yn gigydd, ac yn ddiweddar, Mae wedi cyrraedd y brig ac ennill teitl Cigydd Ifanc y Flwyddyn mewn cystadleuaeth a gynhalwyd yn y Ffair Iaf yn Llanelwedd, a hynny am yr ail flwyddyn yn olynol. Ddes i yma am wythnos profiad gwaith a wedyn joios i hwnna yn neud gwahanol pethau. Gofynnais am job bore dydd Sadwrn, glanhau lan, a wedyn ar ôl ysgol, gorffen ysgol wedyn, Gofynnais am prentisiaeth ma. Fi dod am hwnna. A phrofio gwaith yn, yn troi'n yrfa? Ydy, ie.
A ti dal mor ifanc, sut wyt ti'n ymdopi gyda'r gwaith? Wel, mae fe llawer awsach na'r ffarm, fi'n gwybod hwnna. Ond mae ma llawer, mae ma lot, ma lot i dod, mae lot i dod mewn y pen mewn amser sbel fach. So.
Ond mae dy ddealltwriaeth di ar y fferm yn cyd-fynd gyda'r gwaith sydd gyda ti fan hyn i ryw radde? Mae'n ei haws all.
Yn, yn, yn enwedig pryd mae cwsmeriaid yn dod mewn, ti'n gallu tod, siarad am y dau wedyn. A dweud hanes yr anifeiliaid hefyd?
Hanes, ie, a maen nhw'n Faint o waith yw e i baratoi y cyfan? Yy mae'n bwthi dou awr yn y bore i wneud y cabinet a'r ffenest a drum yna. A wedyn mae rhaid cadw e'n llawn wedyn trwy'r dydd. Pa gig sydd mwya poblogedd yma? Dych chi 'di gweld gwahaniaeth ym mhatrwm prynu'r cwsmeriaid? Mae'r cig drud fel y stêcs a phopeth yn yn yn werthu yn dda ond mae llawer fwy o pobl yn prynu fel yr beef pieces a'r mince a phopeth nawr. Yn rhatach. Yn teimlo'r yy... Yn teimlo'r yy amser caled 'ma.
Perchennog y siop yw'r cigydd profiadol Clinton Roberts. Mae'r siop fach yn un brysur a phoblogedd ac mae Clinton yn cyflogi un ar ddeg o staff ar y benwythnosau ac yn hyfforddi dau ar brentisiaeth ar hyn o bryd. Er mwyn i Tomos ennill y deitl o gigydd ifanc y flwyddyn, roedd rhaid iddo dorri a chyflwyno darn o gig oen i'r beirniad, sgil y mae'n gorfod ymarfer yn ddyddiol.
O mae torri cig yn rhan bwysig o dy waith di. Beth yn union ti'n neud fan hyn nawr? Rydyn ni'n neud torri lawr yr asgwrn cefn. Rydyn ni'n torri mor agos a'r asgwrn a allet ti. achos mae hwnna arian. Ydy, mae pob rhan o'r cig yn, uh, yn werthfawr iawn. Odi, odi.
Ac Hefyd- felly cig o'n yw hwn. Cig o'n, ie.
Rac o lamon. Ie. Yeah.
Mynd lawr hwnna. Torri hwnna. A wedyn byddai'n torri'r asgwrn fan hyn. Ie. Yeah. Lawr yn llai, llai o hir.
O ran bwysig le ti'n torri? Os ma raid torri fe lawr llai o hy- hurdeb achos ma' wnna bron kilo braster ma' 'na. Wedyn bydda fe'n trimo hwn y ffordd Ffreunig nawr achos mae'n edrych yn bertach. Felly ma' cyflwyniad y cig yn holl bwysig. Odi odi. Ie odi.
Pa mor boblogedd ma'r darn yma o gig? Ma' hwn falle un o'r fwya poblogaeth yn y siop. achos ma' fe yr yr union faint am un person i bita achos ni'n torri fe myn 'na a ner fan 'yn. A nag yw e'n ry drud.
A ma' cyflwyniad y peth yn holl bwysig er mwyn denu'r cwsmeriaid. Odi ma' fe ma' fe. Os nag wy'n edrych yn neis bydden i ddim yn prynu.
Mae llawer o gig y siop yn cael ei brynu'n lleol, ac mae tipyn o'r cig mochyn a'r cig oen yn cael ei fagu ar fferm Tomos ar fynydd y Gwryd ar fferm Crachlwyn, Rhiw Fawr. Dyma lle mae Tomos a'i frawd bach Daniel, a'i rieni Peter a Diana Hopkin yn ffermio moch 300 o ddefaid llun a thua 25 o wartheg sugno.
A dyma ni, dyma'r moch. Yeah. Efe rhain yw'r prif ddiddordeb? Prif ddiddordeb, ie, yeah, y moch Cymraeg yma. Y bryd traddodiadol Cymru maen nhw, ond hwnna'n bwysig i fi. Dechrau i ni cadw nhw beth i wych blynedd yn ôl nawr, uh, rhyw hobi bach o dde wedyn, uh, eisiau dangos nhw yn y sioeau, ond nawr ni wedi dechrau cynyddu rhifau i trial mynd yn farsachol.
A faint o fuwch sydd gyda chi? Mae 12 hwch dyn ni naw a cwpl o hwch fach yn dod lan. So bydd... Digon o, digon o waith gyda chi? Ie, mae digon ei wneud y reina.
So. Felly gyda'r holl anifeiliaid sydd gyda chi ar y fferm a ti'n gweithio'n llawn amser, wel, pwy sy'n yn gwneud y gwaith? Wel, mae brawd fach fi, Dan, yn wneud rhan fwy o'r gwaith efo'r moch. Yy, fe sy'n offi'r moch rhan fwya. Ond o'n ni gyd yn cyd-weithio efo'n gilydd helpu mas. A beth yw'r cewyll yma sy gyda ni o'n blaen ni fan hyn? Mae rhein yn rhywbeth gwahanol. Ydi, ni'n bwydo nhw mewn fan hyn i safio'r moch ymladd at ei gilydd a popeth. Mae nhw mewn yn cael eu bwyd eu hunan a wedyn gallwn ni roi gwahanol faint i'r Mae rhai dew yn cael rhai llai a mae rhai... So chi'n rheoli faint yeah. nhw'n bwyta? Ie. Yeah. O, da iawn.
Ond yn ogystal â dy lwyddiant di fel cigydd, ti hefyd wedi cael llwyddiant wrth arddangos y moch yma yn y sioe. Do, enillais uh, fi am y brawd, brawd dangos hwch yn yr uh, Small Older Show cwpl o blynyddoedd nôl nawr, uh, y Supreme Championship. A wedyn enillais i tair gwaith yr handling competition yn y Royal Welsh. Mae'n siŵr o fod yn beth neis i ti, ti'n magu'r moch yma, a wedyn yn gwerthu'r cig yn y siop. Yr un arall yn neis, ac pryd ti'n serfo yr cwsmeriaid efo'r cig sydd wedi dod o ffarm ti, allet ti dweutho nhw ble mae fe wedi dod o, a mae tipyn bach o hanes tu ôl i'r cig. Felly olrhain yr hanes a, a sôn wrth y cwsmeriaid bod wedi cael bywyd hapus a braf.
Ie, yeah, yeah, a mae hwnna'n bwysig dydy.